Хисеплӗ ял-йышсем, паян кунта Кушкӑра ҫуралнисем, Кушкӑра пурӑнаканнисем кашни ҫул иртекен ярмарка уявне пуҫтарӑннӑ. Ҫанталӑкӗ лайӑх, хӗвелӗ пӑхать. Ҫак Кушкӑ ялӑн историйӗ питех те пысӑк. Пӑла шывӗ хӗррине Цивильский Ҫӗрпӳ районӗнчен пилӗк ҫӗр ҫул каялла Пӗрремӗш ҫемье куҫса килнӗ тесе каласа параҫҫӗ. Кил хуҫи ӗлӗкхи тӗне кӗвемен чӑвашсен чачӗпе Кушкӑ ятлӑ пулнӑ. Арӑмӗ вара кулине пулнӑ. Ҫавсене шута илсе ҫак яла Кошки Куликеево тесе ят панӑ. Кушкӑсем районта та Кушкӑсем республикӑра та, Тутар Республикинче те пур. Ҫак кушка вара пасарлӑ кушкӑ тесе нумай чухне калаҫҫӗ. Ҫак пасарпа ярмарка та ҫыхӑннӑ. Каларӑмӑр, пирӗн ял пилӗкҫӗр ҫул каялла пуҫтарӑн, пуҫланса кайнӑ тесе. Виҫсӗр ҫул каялла ирттернӗ перепись тӑрӑх ҫак ялта ҫирӗм икӗ хуҫалӑх пулнӑ. Ҫитмӗл ултӑ ҫын пурӑннӑ. Паянхи кун вӑл асланса кайнӑ. Кунта пин ытла ҫын пурӑнать. Ялта вӑтам шкул пур. Ял историйӗ питех те пысӑк. Аслӑ вӑрҫӑ вӑхӑтӗнче икҫӗр ҫирӗмҫетӗ ҫын вӑрҫӑ хирне тухса кайнӑ. Ҫӗрте тӑваттӑшӗ ҫак ҫӗршывӑн ирӗклӗхӗшӗн пуҫне хунӑ. Паян эпир савӑнса пурӑнатпӑр. Пурнӑҫра йывӑрлӑхӗсем те пулаҫҫӗ, савӑнмалли те пур. Паянхи кун вара пурте савнар, юрӑсем юрлӑпӑр. Ташӑсем ташлӑпӑр, спорт ӑмӑртӑвӗсене ирттерӗпӗр. Ачасене валли, ҫамрӑксене валли кунта канмалли условисем пурте пур. Уяв ячӗпе сире хисеплӗ ял ырӑшсем.
Пурне те ырӑ кун. Паян чӑнах та ӗнтӗ пирӗн Кушкӑ ялӗнче ярмӑка иртет. Ҫак ярмӑка тенӗрен пирӗн кашни ҫулах иртсе пынӑ вӑл ярмӑка. Акас, акасем ҫуркуннехи ака пӗтсен кашни ҫул традицине пӑсман, пока кашни ҫул иртсе пынӑ. Чӑнах та организатор пирӗн Петр Васильевич Хмелев, ну ӑна эпир пулӑшатпӑр ӗнтӗ. Мӗнле вопросем килсе тухаҫ, ҫак вопроссене пурне те решат тума тӑрӑшатпӑр. Ну, йывӑрлӑхсем ӗнтӗ кунта, мӗн, спонсорсем укҫине параҫҫӗ, ҫак ярмӑркка тунӑ ҫӗре. Вон пӗлтӗр эпир Спонсорсем, чӑнах та, нумай укҫа куҫарса панччӗ. Ҫак стенана туса хутӑмӑр. И стадион вӗҫӗнче хашлама пӗҫернӗ ҫӗрте ҫав ҫумӑрсенчен ҫумӑрсенче мӗнле каламалла чейне ӗҫме хӳтлӗхлӗ чей ӗҫмелли туса хутӑмӑр тоже. Хальтинах та вон паянхи акатуя артистсене чӗннӗ. Сейчас тепӗр вунӑ минутран концерт пуҫланать. Концерт куратпӑр сейчас. Кушко ял халӑхне пурне те уяв ячӗпе саламлатӑп. Пурне те ырлӑх-сывлӑх, иксӗлми телей, ӗмӗтӗрсем пурнӑҫланса пыччӑр.
Паян майӑн сирӗн пиллӗкмӗшӗнче Кушкӑялӗнче ярмарка ӗлӗкхипе каласан акатуй та теме пулать. Ирттерме палӑртнӑ чӑнах халӑх пуҫтарӑнса пырать. Ман каласа хӑварас килет, вот кунта хальхи ӗҫлекен главана Зайцев Георгиевича, Петр Васильевич Хмелева, в основном ҫак Петр Васильевич депутат йӗркеленипе йӗркелесе пынипе юлашки вӑхӑтра ҫак хамӑрӑн Кушкӑялӗнче ӗмӗрех пынӑ ярмарка пӗтмест, ҫак традици малла тӑсӑлса пырать. Ҫамрӑксем ҫак мероприятисене ирттерме укҫа-тенкӗ енчен пулӑшса пыраҫҫӗ. Ҫавӑнпа вӗсене тав, тав каласа хурас килет. Ҫавӑн пекех ӗнтӗ та ял халӑхӗ пӗрле пӗр шухӑшлу пулса мӗн те пулсан ӗҫ тӑвас тесен ӗҫ пулать вӑл. Ҫавӑнпа пурне те сывлӑх сунса хӑварасшӑн. Сывлӑх пулсан любой ҫын любой ӗҫ туса хӑма пултарать. Ырлӑх сывлӑх, паянхи уяв ячӗпе, пурне те уяв ячӗпе саламлатӑп.
Хаклӑ ял-йышсем, паян пирӗн ярмӑка ял уявӗ, унччен те пирӗн кӗҫнерен кун пулатчӗ. Халь самане улшӑнчӗ вӑн шӑмат куна куҫарчӗҫ. Ҫанталӑкӗ лайӑх. Лайӑх иртсе касса шанатпӑр. Пурне те салам. Ял ӗҫӗсем, ял ӗҫӗсем пӗтрӗҫ ӗҫлесе. Ну, пурне те праздник ячӗпе.
Хисеплӗ ял-йыш, курма килнӗ хӑнасем, пурне те паянхи кун уя ячӗпе чун-чӗререн саламлас килет. Ырлӑх-сывлӑх, телей, ӑнӑҫу, юрату ҫемьере паянхи кун икӗ пин те вунтӑххӑрмӗш ҫул ҫирӗм пиллӗкмӗш май Кушкӑ ялӗнче стадионта акату ирттеретпӗр. Ҫанталӑкӗ питӗ лайӑх паян. Хамӑр кӑмӑла киле, наверное, ҫан пек лайӑх питӗ халӑхсем пурте пуҫтарӑннӑ. Ачасем валли батутсем килнӗ, карусельсем килнӗ, ачасем савӑнаҫҫӗ. Уяв ирттерме, пире хисеплесе чӑваш чӑваш артисӗсем килнӗ Шупашкартан. Уява, наверное, нумай э, э, халь, наверное, пуҫлатпӑр. Пурне те ырлӑ сывлӑх. Телей, ӑнӑҫу. Тавра пуҫ.
Паянхи кун Кушкиялӗшӗн пысӑк уяв. Йӑлана кӗнӗ йӗркепе ҫурхи ӗҫсене пӗтернӗ хыҫҫӑн халӑх тунӑ ӗҫсене пӗтӗмлетет, умри тӗллевсене палӑртать и тӑрӑшса ӗҫлекен кушкӑ халӑхсене пысӑк тав калатӑп.

праҫник туса панӑ. Вӑт ҫамрӑк йӑла-йӗркене пӑрахмалла мар, тупса пымалла, тытса пымалла пулӑ, тытса пымалла. Наверное, я ҫамрӑкпа, хамӑр шухӑшпа.
Усӑллӑ пултӑр.
Усӑллӑ пултӑр, да.